taurai zvese zvamunofanira kuitisa nokuti nezvekuona and of course in the same inini I, I, I, I think I really think inini I should have deduced the war situation achiri kuZimbabwe Yeah, I think so. And another thing, people vas- va- va- vanenge vachiti oh, eh, eh, iwo wakanga wapinda uchida kurevenge because you knew kuti how kuti makakonektana sei kuamerica nditi saka wakanga uchida kurevenge kuna feli wachona zvaakanga akuitira because there are certain things zvaka- zvinonzi zvakaitika ikoko and obviously you were not happy and all that handiti

handina kupinda to revenge anything i wasn't revenging anything okay okay alright yeah that's what i'm saying kuti unozviona mumacomments kuti people aiti oh tina chaanga apinda achida kutorivenja because eh, as a zimbabwean man ungadaro unga here like zvaakaona zvichiitika and then oagriya kunoita wedding uh, kunoita wedding yamakaita uko handiti and then after that wadona zvinoshona after that eh, makuzonochata and all that so maititi vakanga vaine joka maese mamakabata majoka but tina chinobva atangirwa kukanda joka rake Well, it's just whatever. Adona. yadona

vanga vachimbotaura zvekujoka joka vachimbotaura zvekujoka joka and i kept prontin kuti tinashe we need to hear your side of the story no one is judging you but we need to understand give us an interview isiri kuti zvoni tete mildred in it we, we know kuti tete mildred was there but we want a story yemurume nemukadzi kuti muri two iwe semurume nemukadzi how did it go down i kept writing mazimeseji aandanyora kana 100 nemibvunzo tinashe atombotanga achiti ah, i'm not going to be answering i'm not going to be answering but you know when you want to get answers from someone you don't attack

and there are people that will support tinashe but we need to understand kuti every relationship inoitwa nevanhu two panokanganisika relationship vanhu two ivavo vanenge vasachanzwisisani handi muri kuzvinzwisisa that's a relationship how do relationship break down two people vari involved vanenge vasisina mutual understanding

it was also a surprise kwandiri because handina mbovira ndambodanana nemunhu ari mucelebrity it was my first time to do this he was not aware kuti life yemucelebrity inoita sei what is involved in dating a celebrity zvemared carpet zvemapati zvefirm anga asina he is just another Zimbabwean guy akabetserwa ndobva aenda kuAmerica ndobva anotanga kushanda mucare this is where we need to understand kuti this is where Tinashe is coming from aingoriwo i don't even know kuti before he went kuamerica what was he doing but we need to understand he was just another ordinary zimbabwean guy akabva kuzimbabwe ndobva aenda kuamerica kuamerica kwacho he is not doing any job rinoshamisira munhu ari kuita a six to eight six hours twelve hours job achihora mari yake I always tell people kuti kana uri mushandi if you tell yourself and you get comfortable in saying I am going to work and waiting for someone to pay you you will never ever ever ever be rich musanyeperwe nemaboyfriends enyu kana nemagirlfriends enyu kuti inini am rich munhu akamirira salary because tinashe was just an ordinary man akazhendera kuamerica mwari allowed him to be there he met a celebrity

got involved Tinashe stood naFeli sorry guys ah nyaya dzacho dzoto dzinogachidza idzi tinashe says he stood up when tinashe got when feli got dumped kuamerica he stood up for my titi i think it was the fascination he was fascinated guys ndiudzeiwo kuti inini izvezvi so ndikasangana nathe rock hanti ndinotopengereka it comes with the fame it comes with the fame so we need to understand kuti tinashe paakasangana nafeli he could be he was fascinated yanga iri infactuation that excitement yekuti ndikutotomboda kumbo kumbo kumbo kumbo i want to say the, the word i want to really say the word toda kumbosvira mukadzi uyu mucelebrity tigoonekwa kuti ndini ndiri kusvira mucelebrity he was excited about it um, even to say i want to feel kuti zvinofamba sei kuti unodanana nemunhu ari kutaurwa nenyika yese he was in that space so he said feli asked him vari kuamerica kuti let's get married

Tinashe went ahead akanoroora Feli vari kuAmerica tikafara tese. Tinashe apupura akati before social media before even coming to Zimbabwe he was prepared kuti mukadzi uyu ndakumuda kumuda kwandakuita feli i will take feli and the children ndomuprocessera paperwork ouya kuamerica hanzi muri kuzvinzwisisa hapana rudo runodarika sei ipapo guys but another thing that you need to understand feli was a celebrity in zimbabwe not a celebrity in america so feli aizviziva kuti bhesi rangu inini rekurira riri kuzimbabwe not kuamerica the only place feli was going to be felt kuzimbabwe not kuamerica even if tinashe akati kuna feli handei ndokugadzirira vhiza rako ndoroorana newe ouya nevana which was eventually going to happen because tinashe anga atovhuma akatoenda nafeli kucourt kuamerica kanochata

guys i want to give you a, an example because inini ndinowacha different people not only macelebrity ekuzimbabwe do you know kuti munya there's a guy anonzi munya muzimbabwen ane mari akatora kanyembeo wemuno musouth africa akamuti kanyembeo uri kurira iwewe muno musouth africa but ndokwanisa kukuririsa hendei kuDubai. Do you know kuti Kanye Mbeu akangoita safeli kuramba kuti kana ndikaenda kuDubai ndinonoita a nobody. Inini kwandinorira kuAfrica kwedu ku, Zim- kuSouth Africa. So women vari in the industry vanenge vasina vision. I lack of management. dai vanhu vakaita mamanagement vari right i pray kuti when feli comes back anoita management yake iri right i pray also kuti tinashe kuri kuti zvoni cat family ndatinamate kuti tinashe akwanise kuregerera mai titi vari two vakadaro vakwanise kuzoyanana vari two because muchato wavo uchiri wakamira chapta iri kutevera kuri kuti mai titi vabuda mujeri tinashe akavaregerera tinashe ataura nhasi musi wa 3 august akati i was prepared to help felistas kuti auye kuamerica ini chokwadi sapenelope african princess i would rather have mai titi natinashe vodzokerana votaurirana Tin- because vachiri mukadzi watinashe as far as kuamerica is concerned mai titi vachiri mukadzi watinashe kana akabuda mujeri zvekuinda kulondon kuti aaplaye vhisa rake rega harichabudi guys haribudi vhiza rekuti maititi vari kuenda kuuk kunoita business but akatora vhiza rekuamerica oti ndakuinda kana kuti tinashe ouya oprocesa paperwork yake oti ndakunogara nemukadzi wangu vanogara zvakanaka munozviziva izvozvo she will have a better life saka cat family don't tuka Tinashe for now musamutuke vachiri Kate father vari kurwadziwa you can feel pain you can feel pain in Tinashe's voices you can feel a certain percentage yelove guys ndoda kuudzai chokwadi ndoda kukuudzai something chinoitika vakadzi muri panapa imimi tiri hameno 200 and whatever nhamba yevanhu vatiri panapa do you know zvinoitika nevarume varume they can sleep with you akavata newe two days three days anenge atonakirwa tomakamaki yake hausisina chinoshamisira ichocho ndicho chokwadi imimi vese vakadzi muri panapa muri kuto munozviziva kuti murume akavata newe even if dai tinashe anga achingori neexcitement kuti ndoda kumbo ndoda kumbo ndoda kumbosvirana namaititi ava vanozviti celebrate mazuva vakagara vari kuamerica dai akangovakwira akavakwira akavakwira akavakwira akavakwira every day aitokwira because he was excited dai akatova dhampa ipapo if tinashe dai anga asingade maitsitsi achingoda zvefemu zvamunomuti tinashe aida zvefemu dai akatova dhampa ipapo one month yese aidla mahara two months dzanga dziri feli kuamerica tinashe aidya bota every day zvekuti dai anga asina kaelement of kuda mukadzi dai asina kuteverera kuzimbabwe Inini Tinashe a explainer I still feel Tinashe anga ane element ye love anga ane element ye yekudawo kuchinja Feli semurume but Feli nefemu yaanga ave nayo Tinashe was not stable enough to control Feli.

akasangana nabobby brown bobby brown was coming from the from vanoti from the chi from the from the ghetto bobby brown was a small little boy coming from the ghetto sisi whitney vanga vatoita make her life she was living the celebrity life mai titi was living a celebrity life ndoda kuti vanhu munzvinzwisise maexample andiri kukupai mai titi was already living a, eh, celebrity life vari kudya mari dzemaraundi icho ichokwadi vari kudya mari dzemaraundi vachiti ndozoreplace nemari dzemaraundi tinashe comes he's just another unknown person hatimuzivi tinashe tinashe aingoendawo kumainbox evakadzi but tanga tisingamuzivi he's just another unknown character tinashe comes up osangana namaititi whitney winston asangana nabobby brown there are people vakablema bobby brown kuti iwewe ndiwe wakakonzera kuti whitney atore madrugs but we need to understand kuti whitney anga atove mucelebrity kudhara atove nefame ato- atotanga abuse substance abuse Mai Tsitsi vanga vatotanga kutora kudla mari dzevanhu. She was already enjoying mari dzevanhu. Tinashe came in. Whitney was already enjoying fame yake achitora substances. Bobby Brown came in. These guys kana vasina the voice, men vanotega along. but they will not have the voice tinashe lacked the voice this is why tinoona kuti bobby brown nanhasi mupenyu he moved on and ari kurarama life yake sisi whitney vakashayika because even after this guy akaramba akashingirira but munhu airana relationship ndi whitney not bobby brown in the case yamai titi munhu airana relationship yatinashe namai titi ndifelistas not tinashe that is the only problem that happened pamarriage yamai titi nafelistas felistas continued being the man in the relationship she kept abusing mapowers vanhu vese vekuzimbabwe are very abusive ndozviziva izvozvo munhu wese wekuzimbabwe anokwanisa kungomuka achiti ndiri musiteni nhasi munombozviziva munhu wekuzimbabwe anokwanisa kungoti zvoni he iw deal with you i am connected nevanhu ndinoziva vanhu inini hey, tinashe was threatened on so many occasions achinzi shoni if you don't leave ndichakuuraya he says kuamerica akathreatenwa akanzi shoni you never come kuzimbabwe ill have you killed ndobva aenda kuna lawyer pamunoona this is his explanation kuti pamakatanga kundiona ndakurekodha manhingirikini angu nafeli maconversations angu nafeli inyaya yekuti loya wake akamuudza kuti nyaya dzedomestic violence kuamerica dziri very strict tese tinozviziva kuti kumaeuropean countries domestic violence is not allowed so tinashe was advised naloya wake kuti be very careful with this woman keep recording maconversations in case akazonokuripotera something else tinashe abreaka down guys achiti izvoni ndakaripoterwa kubasa achema tinashe kuti the pain i went through kuti ndakanyorerwa tsamba kubasa ndichinzi ndiri murepist akarepa ani imi tinashe wamainyorera tsamba kuti tinashe murepist ndamukumbira kuti ndokumbirawo kuita interview in am a neutral person i'm a neutral person i love my titi but when it comes to being an intellectual i become neutral because we want to hear the truth kana takuda kunzwa chokwadi unoita neutral you don't take sides hautori masides if you want to hear chokwadi from people hautori masides you become neutral you don't become team ningi i'm not team ningi in i love people but i'm not their team i'm not part of the team but i love people That's what we need to understand as people. There is so much, there is so much that there's so much that was happening. Nyaya yemari, nyaya yemari, Tinashe ataura kuti he was aware when he met Feli vaizviona kuti mari was not there. Tinashe also paaiona Feli pama pictures he thought Feli was some glamour ndiana Bonangi Mateba pamwe ndofunga aitomukompeya kuti vanhu vane chibhanzi sana Bonangi Mateba ndatopinda but Tinashe apupura akati aiwa inini ndakazoona Feli kuti Feli haana chinhu guys but ndakamuaccepta akadaro ndakamuaccepta imi mese pasocial media musati maziva kuti felistas haariri felistas haana mari iko zvino takuzviziva tese but we still love felistas asina mari ane mari we still love her but we now know because we, we were most of us were thinking kuti chibhegi chiripo but tinashe akatitangira kuziva akazviziva akaaccepta akati kuamerica muri kumboremember pandakatanga kufolowa feli nini ndakatanga kumufolowa nenyaya yatinashe maposa iyoyi achibuda muhotera so akaita akaita ma akaita inonzi chiko brazilian ye ndio inonzi 360 eh, closure 360 closure akaiswa makeup musi yamakati riana riana riana riana that was my day i said i want this, this lady is nice the transformation was beautiful achiita inonzi ino- ino- ino- munoiti catwalk achifamba achibuda achipinda mumotikari achivhurirwa mumotikari that was my my time where I'm- i was like wow i want to follow these two po pandakatanga tina shano takatomboispenda mari because vaihaya vanga vakagara muhotera so at some point tinotuka tinashe kuti anga ane maother intentions but anokwanisa anga angodawo munhu ane zvaanga akatarisirawo you know what let me tell you something imi vakadzi nevarume vese vari panapa kana uri murume muna 2023 uchifunga kuti unongoroora mukadzi wekuvata naye iwe ndiwo unenge uri dofo semurume kana uchiroora mukadzi unotanga wagaya kuti what is this woman going to bring on the table muri kundinzwawo varume vari kuterera pano paplatform 2023 hakuna murume anongoti zvoni what ndiri kungoroora mukadzi wekuvata naye munomboziva ti kuvata kunongonakidza less than kana ukatoona baba vanodhonza chaiko chaiko munokwanisa kuita less than excitement less than five minutes ten minutes mukatoenda ten minutes vanenge vari vedu ava vanoputa mbanje ava but varume vari nomonomo haa five minutes chinenge chatochaya tatovata takutoridza ngonono tozomuka futi toita dzimwe five minutes saka mukaverenga mafive minutes awa panopera the whole month haasviki kana kana 120 minutes so it's not important nyaya dzemachira idzi but you are looking for a partner wauri kuzviti what are they going to bring on the table so tinashe akaonawo maititi akaona weakness akaona strength yamaititi and he accepted kuti chero asina mari mukadzi uyu but nestrength yaanayo we can build our life together tobuda muzvikwereti tobhadhara zvikwereti then we carry on as a family abvunzwa nyaya yezvikwereti kuti waiziva here kuti imarini aramba tinashe akati i had no idea pane mari dzaakaudzwa but mari dzakazobuda iko zvino dzichitaurwa nevanhu he had no idea prize yemuchato abvunzwa kuti iwewe wakaenda i had nemuchato muchato wakakosta so much tinashe akati izvoni as much as anga akaiswawo mugroup revanhu vaiita wedding preparation he was not aware of a lot of things that were happening the venue the chikopokopo he had no idea iye aitofungidzira kuti imi masele imimi masapota muri kunopa p- presents M- remember ndichikuudzai kuti idea yanga iri pamuchato yanga iri yekuti ndatiite muchato vanhu vachauya vachitipa zvipo tine a million followers but vanhu vamwari vanhu vamwari i don't know how, how to say it there's a word that i want to use but iri kundirasa vanhu vamwari let's learn to understand kuti 93 followers on facebook does not mean anything on the ground muri kuzvinzwisisa one million followers on the ground on, on facebook does not mean anything on the ground pa 1 million unokwanisa kuwana vanhu 30 vanotokuteverera because we need to understand munhu wese ari busy kugadzirisa life yake izvezvi kukanzi mai titi vari kuuya muno mucape town guys inini handiindi because ndinenge ndiri kubasa hapana pandichasiya basa ndigoti kwaenda kunoona mai titi vanhu vandotenda kunoona inini vanhu inini muno mucape town toda kuudza ichokwadi muno mucape town ndakangoenda kushow two mashow andakaenda because i wanted to spoil myself and i wanted to feel kuti zvinoita sei kuti ndimboendawo kumainternational uh, singers ed sharon was in cape town kugreen point stadium for three days three consecutive days security was umunandi and in i love security i love magatherings ane varungu nemakaradi because ndizvo zvandakabvirira kuzimbabwe kuti ndigozomikisawo nemamwe maraces not kuramba ndakangosungana nemazimbabwe nari toxic saka ndinoenda pakaungana varungu it was nice we had fun taenda kwaed sharon so that's fun taibhadhara ma more than 1.5 ticket one it was okay for me then tabva taenda kupi kune imwe john legend john legend came foot izvezvi ndiri kuswera ndichingomunetsa kuti you promised you were going to come back to cape town because i went to his show when he came uh, akaitira kucasino uku casino inonzi chi kugrand west casino his show also mashows ake anga ari thursday friday saturday sunday john legend akaita four days we went i remember when i went kwajohn legend i went with my partner we had fun Pandakaenda kwaJohn Legend ndakatongobuda ndiri kubasa. Zviya zvekuti kwai unogeza uchichena ndezvenyu unenge usina mari. Ndakangobuda ndano- pandatonoti ne- ticket rangu vandatoenda kushow. Ndakava- apa ndaisina- ndaka- ndisina kana kana juzi mumota ndakatonhorwa zvangu but ndakajaivha ndikanakirwa. So this is one thing people need to understand. mashow awa it takes courage kuti who is the person coming muri kuzvinzwisisa not everyone who want to go and see ndiudzeiwa kuti chero madam boss akauya kuno kucape town ndonodzidzei kuna madam boss ndono what do i benefit kuti ndiri kunoona handisi kushora but ndoda kuti mungonzwisisa kuti what do you there are people that we are supporting pamapeji pasocial media tabva kumabasa edu taneta in our homes tisachade kuona generation yakanguri yaita kubva rini tomboti regai timboona vanhu vari pasocial media hazvireve kuti ndoda kuvateverera kunovaona kutarisa kuona life yavo never never never never never i will never do that and i know there are a lot of other sensible people vanoita seni kuti tinospenda 10 hours tiri pafacebook izvezvi inini ndine appointment nhasi ithursday ndine appointment yangu na3 o'clock ndichabva panapa na2 o'clock saka kubva makuseni ndanga ndichitori pafacebook because handina zvekuita ndaita mafone calls angu instead of me feeling board ndiri mumba handisati ndageza futi ndakakudza inini kuti handina pressure nekumukira kugeza ndiri pamba alone ndichageza time yangu yandoda ndoenda kubasa but this is what you need to understand hazvireve kuti kana tinashe maposa akauya izvezvi mucape town ndotomhanya kunoti ndakunoona kuti tinashe maposa people don't do that so the biggest problem that happened pamuchato waFeli. Feli did not realize kuti vanhu vari kumupa ma, magifts vanhu vaiita maround vakawanda vanga vari vekulondon nekusouth africa vari kushanda vashandi vari kulondon nevashandi vari muno musouth africa ndo vaipa feli mari dzemaround she did not realize kuti those people cannot sacrifice kukwira bhazi kana kukwira ndege kunosapota feli kumuchato kuzimbabwe dai ndanga ndiri feli natinash zvavaifanira kuita vaifanira kuita gofund do you know inini izvezvi ndichagadzira gofund yangu gofund haurambidzwi unongoita unokwanisa kungocreata yako gofund yaunoda unongoisa whatever zvauda kuisa kumberi dai akangoti izvoni gofund for my wedding expenses i want to do a wedding for people dai vanhu vakamuisira mari before vaita muchato but pakakanganisikwa and in the end because feli ndiye anga ari baba vemumba feli ended up going kujail tinashe is free tinashe will never be sued for any nyaya dzemari because tinashe akasvika mari dzimwe dzatodyiwa tinashe akasvika achiko, ataura kuti akatombotaura nemaelders kuti nyaya dzemari idzi dziri kubuda dzewedhini dzekubhadhara handisi kudzigona hama dzake dzikamutaurira kuti munhu aroorwe neone day ichokwadi chero ini pandakaroorwa ndichibvisigwa mari pakabviswa mari hobho but i remember ana sekuru even my husband achiti izvoni imwe mari takutombosiya because munhu haapedze kuroorwa munhu apedze kuroorwa munosiyawo pekuti munodzoka futi muchiti tadzoka kuzo zvichinakidzawo so munhu apedze kuroorwa chero vanhu mukaita mazikwati kwati emari hamupedze sekuti tapedza tapedza kuroora aa munosiyawo pamwe pamunodzoka kuitira kuti ambuya vapote vachiti ko mukuwasha usati watenga dhirezi rangu wani handi muri kuzvinzwisisa so tinashe ai explainer aitaura hanzi feli guys hanzi hey, felistas asikana ka hanzi feli aimuti izvoni iwewe kana usina mari kana usina mari don't worry i have people that are going to sponsor my wedding Zanu PF corrupted Felistas. You like it or not, guys. And I want you to know this thing. Zanu PF corrupted Felistas. Zanu PF gave Felistas Kamweka power. Zanu PF iko zvino ndiyo yamedza Felistas kumuendesa kujeri. Muri kundinzwisisawo market family. If you are to blame anyone, blame Zanu PF. zanu pf gave felistas power yekuti afunge kuti she is untouchable even kuvarume or e- wherever ini namemother ne and ndogara ndakakudzai ende ndicharamba ndichikuudzai ende hamdimborege because ndiyo greatest achievement ini mwana wangu ndidoctor asi izvezvi ndinomuudza kuti kimi i know ukamira pane vamwe vakadzi you feel you've got the power you feel you're elegant you feel you have achieved the highest but my dear child kana wasangana nemurume anokuda you shall humble yourself as a woman you shall be submissive to your husband and let your husband love you mukadzi kodzero yako ndeyekudiwa nemurume not kutonga murume muri kuzvinzwa vakadzi muri independent pano kana mafunga kutonga muiwane marriage ndokuudzai chokwadi ukafunga kuti iwewe uri kushanda chero uri kuti uri ku- uri nesi chero ukazviti ndiri ndine bhizinesi randiri kumhanya semukadzi seni penelope ozviti ndinoisa masolar panel ofunga kuti kuisa masolar panel unodzoka uchi- tonga murume mumba hakuna kwaunoenda unotambura uri wega you need to be submissive you need imba yese kuti uisastene you need to be a submissive wife no matter what rankings you have in life muri kundinzwisisawo i have watched mai mujuru vaya vaya vari vice president vari mp vakarambwa nemurume wavo nox nongo ainzi nox nongo ne but pese paitaurira mai mujuru about the husband vaimupa imwe respect so as a child i used to watch that ndizvo zvandaiobserva ndikati so kana ukaita murume chero ukaona murume achipengereka you keep quiet you don't say your dirty linen in public makambonzwa mai mjuru vachituka murume wavo even in death tese takakura tichinzi mai mai mjuru vakasiiwa nemurume wavo but hatina mbonzwa mai mjuru vachituka ndoda kukupai maexample ini ndinotaura chokwadi chero mukandivengera chokwadi kubva ndine grade ndine two years ndaingotaura chokwadi kusvikira iko zvino chero muri medu vanozviziva kuti pena anotaura chokwadi indataura chokwadi ukada kuzvida feli akakoraptwa nezanu guys cat family let me tell you right now let me tell you the reason yandakatomirira kutaura nyaya dzaketi dzafeli reason that i have stopped talking about nyaya yafelistas remember ndakambouya ndichiti feli ari out feli ari out and then i just went quiet right now what is happening kuna feli she needs our prayers because zanu p f yakapa felistas mapowers yakamupa platform vanhu akafila power kuti yes i can get to the highest office of the ruling party ndasvika kuna president but tinogara takataura kuti zanu p f inokushandisa igokudhampa Right now as we are speaking we don't know future yaFeli kuti yakamira sei nenyaya yeZanu PF. Zanu PF iyoyi yamakaona achimira nayo right now iwe neni we don't know future yafeli because feli kuinda kujere vanhu vezanu p f muchida musingade vanhu vezanu p f vari behind it Are they making you to learn a lesson? Are they using her as, a, as an example? iye ega ndiye achazviziva kuti zviri kufamba sei but zanu pf will use you dump you and leave you to rot and that's what they are doing to felistas it's unfortunately dai akakurumidza kuzviona kuti aa vanhu ava vasi right but she enjoyed the power guys kutonga kunonakidza bvunzai inini ndinomboita maproject ndine varume pakambani ndinenge ndine mazirume kureva mazirume varume vane vana vane mhuri ndoti guys the project let's go work ndinenge ndakamira zvangu ndiri kuzasi ndoti hei mazodii but handizoite zveheyi wekuzhangandira zvisiri ndinenge ndichiitawo heyi ari ari productive zvekuti kana chero ndichifamba so ndoona vanhu kana chero vanga vakarelaxa so ndoona vanhu vachimhanya mhanya kuti uyu apa kubasa vanditi penelope ka vanonditi mukoma vanobva vati mukoma vauya handi muri kuzvinzwisisa ndizvo zvavanondiita vanhu vekubasa so you need to understand yo let me see how do i phone this guy ah, ndikufanira munhu wandikufanira kunoona natwo o'clock nathree o'clock ari kundifonera now ari kundifonera miraitoni handina number yes good tinayo mirai ndifone panapa ndinayo message tinayo mirai ndimufonere panapa because zvingatodhakwa kandikasaenda hameno akaansa hameno akaansa hameno akaansa

mulife ne its the most beautiful thing inoitika kumunhukadzi is just you having freedom kuita zvaunoda muri kundinzwisisawo but uh, alright mirandidai so mirandidai so Ah, mirai mirai mirai vanini venyu ho okay good mirai i think ndine so at the end of the day it's all i wanted to say to you guys kuti freedom god has blessed us as women yegeneration ine yatiri kurarama kuti we are able to afford tichizviriritira life dzedu isusu but it doesn't mean kuti varume vedu havadi kurespectwa murume wese anoda murume wese anoda kudiwa anoda kurespectwa bamnini hevoi maswera hondiya kuzotora izvezvi izvezvi tora nyama izvezvi acheka hafu saka apa angocheka hafu atimu uchacheka mangwana aita kunouraya munhu Alright, ndakutouya ndipei 30 45 minutes ndosvika ipapo. manyai manyai Alright, thanks dear. Hanti manzwisisa kufamu ndinoita zvekutengesa nyama futi. Ndiri kumasola, ndiri kunyama futi. Ndiri- Vanoda kuhodha nyama mu, mu, mu, mu Cape Town muchiita resale. ini ndotengesa nyama futi asi handiuyi kufacebook handiuyi kufacebook because market yangu ndakaitanga ndisati ndauya kufacebook i distribute beef remember muno mucape town tinongo ndakutoshama pamberi penyu ndakutochinja ndisina kugeza ndakutoenda futi kufamu ndozogeza ndadzoka hazvitikonese kuita nhingirikini let me call my friend zodwa also to tell her kuti we need to go and get the meat now kana ndichiita futi ndoita nemasouth african because mazimbabwen munonetsa because mazimbabwen munonetsa ha ah, mazimba here tinonetsa unofanira kublenda kuti zviite musha chiita nemazimbabwe ipapa uno enda usina handina kugeza ndakutongobuda shandozogeza ndauya handi manzwa uchinzi izvezvi uya pano saka ndakuti tongoenda ndozogeza ndadzoka tanga tambonzi munouya na three o'clock zodwa how are you my dear I'm fine, how are you? I'm fine. Ungapi wena?

be a humble woman chero uchishanda murume haana basa nemari yako murume mumba anoda respect varume vari panapa muri kunditerera vaudzei vakadzi ava kuti murume anoda kurespektwa iwe mukadzi unoda kudiwa ukaona wasangana nemurume ukaona wasangana nemurume anokuda ladies haumbofi wakaita problem kunze kwekuti iwewe chaunofanira kungomuita murume iyeye kumuda umuti baba ndokudai ndizvo zvinongoda varume vedu ava havambonetsa ava vanongoda kudiwa ana tinasha ava vanoda kudiwa mukaona a lot of kids varume ava the boy child ane maproblems akewo vanoda kunzwikwawo but at the end of the day vanoda ku mukangozviziva kuti varume vanenge vana Vakom, varume vanenge vana vanoda kutritwa sana kimberly ndikakuudzai kuti kimberly ane 24 years ndichiremba asi akafona ipapa akadhakwa anotanga kuchema "Ah, mami ah, sisi vane 25 years vanofonera mai vavo vachichema but hapana pandinomuti he wakura he futseki because anoziva kuti kuna mama i will go and pour everything saka murume anogoda kupiwa comfort zone iyayi panapa pamba zvandinomboitwa ndoda kukuudzai ndakakuudzai kuti inini ndinodanana nemwana ndiri younger than me panapa one number two chibhanzi futi She's 25, turning 26 this year, my dear. She's 25 and turning 26 years, and she's a doctor. And she is a doctor. Ndiani ari kubvunza? Ndimai Tafuma. Ladies, you know what? Takawanda takadaro ne. I'm going to come kuvakadzi

no she's a doctor ndine mwana musikana not not mukomana ndine mwana musikana mwana wangu musikana ndiye doctor not hishi so kana taita come together we want to open we want to open a platform where we'll be helping vanhu vane vana vasikana out there vari kuomerwawo nemaschool fees vari kuomerwawo it could be kuti mwana anenge ane condition but it has to be a group yevanhu we will have people vanenge vachida kubetserwa in the same group we will also ask people vanoda kubetsera in the same group mabenefita nemadhona nema acho to come together tichiongorora tese pamwe chete madifferent stories anenge achiafektwa nevamwe then pamastories pane vakadzi vachaita come up um, nemastories avo toona isusu tese we give a judgment kuti who deserves to be helped pane vamwe vese taneta nekungonzwa nyaya dzevarume pasocial media toda kumboitawo nyaya dzinobetsera vana vedu ini semubereki akarwadziwa kudzidzisa doctor toda kubetserawo umwe munhu adzidzisewo mwana wake aitewo something vaite mapilot vaite ma vaite mapilot vaite hameno mamwe majobs ariko ikoko vaite maelectricians vaite mawhatever whatever so that's what we will be going takusvika 100 000 tine vanhu half vanotituka nehalf vanotidawo nehalf vanongouya but tichabetsera vanhu chero vanotituka ya welcome chero muchitituka asi mune maproblems ekuti mune vana vasikana vanoda kubetserwa ya welcome hatisi kuzoti ava ndevemdc ava ndevezanu saka tikubetserei aa tinokubetserai tese will be helping each other we will help each other guys apa weti yandiri kunhuwa mirai ndimbonogeza downstairs ndibude I'll talk to you later hayi nekugeza handimbogezi chikwambo changu chakanditi usageze kutsvaga mari usageze chikwambo chekwangu chinonzi usageze kana baba vauya ndivo vanofanira kula chete pakagezwa on loveness page so guys

we, we want to help the girl child ne kana tichiti we want to help the girl child isu vanhu vakuru takatove disturbed kudhara let's help vana vadiki vari kuuya vari kukura yeah i'm also happy kuti tinashe pulled his heart out and you know i was ndanga ndichi four hours ndiri palife iyoyo pavatanga ndikatombotanga ndati i want to have an interview with you but ndanga ndisingashandise panel of african princess ndanga ndichishandisa page rangu rebasade ndikaramba ndichingoprota prota prota prota kusvikira atanga kutaura which is a good thing clara i'm definitely going to to count you in we want people that want to help we want people vanoda kubetserwa then we help each other tese and see how best we can do this i love you guys i'll keep coming with my ideas ndakakuudzai kuti the minute page richasvika 100000 tofanira kutanga kuita zvinhu zvine musoro let's make a difference in the world isu sevakadzi we have the power to build or to destroy nyika inovakwa nemukadzi nyika inoputswa futi nemukadzi imba inovakwa nemukadzi imba futi inoputswa nemukadzi kana ukaona kuti hamusi kunzwisisana mumba itai endai kucounseling learn also kuti zvandogara ndichitaura kuti gara uchifungawo kuti koinini ndiri kutadza papi usaite kuti iwewe chete ndiwonogona zvibvunzewo kuti saka inini ndiri kutadzawo papi thats how you build relationships guys you also have to understand at one point unotadzawo bye bye ladies have a pleasant day i love you bye bye otherwise i'm not gonna go